Mintirho, Ku avanyisa ka 17 Pawulo na Silasi va famba hi ndlela leyi hundzaka hi le Amfipoli ni le Apoloniya va fika eTesalonika, laha a ku ri ni sinagoga ra Vayuda. Hi ku tolovela ka yena, Pawulo a nghena nhlengeletano na vona, kutani hi masiku manharhu ya Savata a hlamulana na vona hi ku landza Matsalwa. a ri karhi a ma hlamusela ni ku ringanisa ha wona leswaku Mesiya a fanela ku twisiwa ku vaviseka ni ku pfuka eku feni kutani a ku, Yesu loyi ndzi mi tivisaka yena, hi yena Mesiya. Kutani van'wana exikarhi ka vona va pfumela, va namarhela Pawulo na Silasi, va ri ni nhlayo leyikulu ya Vagriki lava chavaka Xikwembu. ni lavo tala exikarhi ka vavasati lavo chaviseka, kambe Vayuda va tala mavondzo, va teka vavanuna van'wana lavo biha entsendzeleni wa muti, kutani va hlengeleta ntshungu, va pfilunganya muti, va ya rhendzela muti wa Yaso, va lava Pawulo na Silasi ku va yisa emahlweni ka tiko. Kambe loko va nga va kumi, va kokela Yaso ni vamakwavo van'wana emahlweni ka tindhuna ta muti, va huwelela va ku, Vanhu lava, lava nga pfilunganya misava hinkwayo, va fikile ni haleno. Kutani Yaso u va rhurherile, Vanhu lava hinkwavo va tlula milawu ya Khezari hi ku vula leswaku ku ni hosi yin'wana leyi va nge i Yesu. Hi marito lawa, va pfuxa dzolonga exikarhi ka tiko ni le xikarhi ka tindhuna ta muti leti nga switwa. Hambiswiritano, tindhuna ti amukela xikhensa-nandzu eka Yasu ni van'wana, kutani ti va tshika va famba. Hi vusiku bya kona, Vamakwavo va hatlisa va rhuma Pawulo na Silasi eBeriya. Loko vaapostola va fikile kona, va nghena esinagogeni ra Vayuda. Vona va tlurisa Vatesalonika hi mafundzha, va amukela rito hi ku khensa lokukulu. Va kambisisa Matsalwa masiku hinkwawo, va lava ku tiva leswaku xana timhaka ti tano xana. Kutani lavo tala exikarhi ka vona va pfumela, naswona exikarhi ka Vagrika ku pfumela vavasati lava chavisekaka lavo tala ni vavanuna lavo tala. Kambe loko Vayuda va le Tesalonika va twa leswaku rito ra Xikwembu ri vuriwile hi Pawulo ni le Beriya, va ya kona, va kanakanisa ni ku pfilunganya mintshungu. Hikokwalaho, vamakwavo va hatlisa va humesa Pawulo a ya fika eribuweni ra lwandle, kambe Silasi na Timotiya va sala eBeriya. Kutani lava heleketaka Pawulo va n'wi fikisa eAtena, kutani va tlhela loko va lerisiwile ku byela Silasi na Timotiya leswaku va nga hlweli ku landza Pawulo. Loko Pawulo a ha va langutela eAtena, Moya wa yena wu tlhaveka swinene loko a vona leswaku muti lowu wu tele swikwembu swa swifaniso. Hikokwalaho, loko a ri esinagogeni, a hlamulana ni Vayuda lava chavaka Xikwembu kutani a endlisa sweswo ni le hubyeni ya muti masiku hinkwawo a hlamulana ni lava a va ri kona. Kambe tintlharhi tin'wana ta ntlawa wa Vaepikuro ni wa Switoyika ti kanetana na yena, van'wana va ku, Xana munhu lowo jakatseka u lava ku hi byela yini ke? Van'wana va ku, Wonge i mudyondzisi wa ta swikwembu swin'wana. A va vula sweswo hikuva Pawulo a va byela ta Yesu ni ta ku pfuka eku feni. Kutani va n'wi teka, va ya na yena ehubyeni ya Ariyopago va ku, Xana hi nga tiva dyondzo leyintshwa leyi u yi vulaka leswaku hi yihi xana ke? U fikisile timhaka leto hlamarisa etindleveni ta hina. Hikokwalaho hi lava ku tiva leswaku hi le to yini. Vaathena hinkwavo ni vanhu va matiko man'wana lava endzeke ka vona a va nga tirhi nchumu loko ku nga ri ku rungulelana timhaka kumbe ku yingisa tin'wana leta ha ku humelelaka. Kava loko Pawulo a yima ehubyeni ya Areyopago a ku, Vavanuna va Athena, Ndza swi vona leswaku eka swilo hinkwaswo mi vanhu va vukhongeri lebyikulu ngopfu, hikuva loko ndzi famba ndzi ri karhi ndzi languta tindhawu leti mi gandzelaka ka tona, ndzi kumile alitari leyi tsariweke marito eka yona lama nge, Eka Xikwembu lexi nga tiviwiki. Sweswi ke, leswi mi swi gandzelaka mi nga swi tivi, hi swona leswi ndzi mi tivisaka swona. Xikwembu lexi nga endla misava ni hinkwaswo leswi nga ka yona a xi tshami etitepeleni leti akiweke hi mavoko ya vanhu, leswi xi nga Hosi ya matilo ni misava, naswona a xi tirheriwi hi mavoko ya vanhu onge hi loko xi nga pfumala nchumu, hikuva hi xona lexi nyikaka un'wana ni un'wana vutomi ni ku hefemula ni swilo hinkwaswo. Hi munhu un'we xi endlile vanhu van'wana hinkwavo leswaku va eneta misava hinkwayo, xi va vekele tinguva leti xi ti hlawuleke khale, xi veka ni mindzelekanyo ya lomu va faneleke ku tshama kona. A swi ri leswaku va lava Xikwembu, ni leswaku kumbexana va nga xi ambamba va xi kuma. Hambi swi ri tano, a xi le kule ni un'wana ni un'wana wa hina, hikuva eka xona ha hanya, ha tshuka-tshuka,